Awle thlirtute, ngaihdan i siam hmain khawngaihin video hi min lo thlir zawh sak phawt la, chumi hnuah ngaihdan i siam dawn nia, Task Force ho ve hi a ziaktu kmce. Hei hi VLTF thupuan a ni. Tun hnaiah hrikai kan pum leh ta. Sorkar thuchhuak angin phalna nei bik ni lo te chu pawnah chhuah phal a ni lo. Mipuite mahniina tawng hrang turin kan inhriat tir e, thenawm khawveng inkal pawh leh chawhmeh insuah phal a ni lo, dawr te hawn phal a ni lo bawk. Dan zawm lo man in ni a nih chuan pawisa chawi tir in ni ang. Beisei lawk loh leh inralrinna dar em pawh kan khawnrik hmain Covid nineteen hripui chuan khawvel a tuam chhuak a, hausate tana channa, miretheite tana runna runthlak, zan vak ang maiin kulh kawngkhar tin a kik a, kan cho vang leh a ngamfa kan nih vang ni hauh lovin hring mi taksa a luh chhuah a, chhung tin mangchhia a thleng dik mek chu a ni si e le. Ni e, kan cho loh. Kan ngam hauh loh tur he hripui huatthla la zet hi zawng a nghawng a nain thenawm kan indo a tul a. Laina em pawh laina thlei thei lova min siamtu retheihna sirah pa ber hova fairel bel ruak leh. Mei alh eng thlir lo thei lova min siamtu hripui rawn thlak chuan kan Zoram a tuam mek a. Keini chhungkua pawh kal hlen kan ni ta bik lova kan kulh a him ta lo. thihna kut vawt chuan kan hmangaih a man ve ta, kan hmangaih ngawih ngawih, natna suala thi chawnga damdawi inkhuma khawngaihtu leh hmangaihtu nei lo ang maia zala famchang ta kha maw ni e, kan unaupa, kan unaunu, kan fa, kan nu leh pa, kan laina a nih ve kha aw, theih ni se kan phak leh tlin ang tawka bawih sawm che a, enkawl ve che te pawh kan la duh asin. Mahse, i kal ta si e maw? He hripui zet hi zawng a va run thlak tehlul em! Beiseina a chau va, mahse, thinlung erawh chuan thlah che a phal si lo a nih kha. Ka thaw thei lo, i taksa chau lutuk avanga rik pawh ri chhuak hlei thei lo chunga tanpuitu tur koa i phun sap sap tur suangtuahna ringawt pawhin, Keini thinlung erawh a va deng nain a thawm a va ring tehlul em! Thinlung chhung ril ber thlengin khawngaihna leh lainatna che chuan min vel a nih hi. I mang ang ngawt ang tiraw? I van thla phang dawn tehlul em! I mitmengin khawnge ka chhungte tia a zawng kual ruai tur te. I kut vuantu tur vai ruai chunga i bul vel i en kual lai tur te chu suang tuah pawh kan suang tuah ngam dawn em ni? Thih sual meuha natna i hmachhawn lai pawn i kianga kan awm ve phal a ni si lo maw? Aw Hripui Runthlak, hei zawng a em em lutuk i ti ve lo em ni? Thiam nasang zawk hmanga enkawl i nih lai te khan beihleihna sang tak leh thinlung tawngtaina nen dilin, Van Pathian kan kar ve asin. Theih ni se, i chak zawng tin reng nen i kaw ruak lutuk chhawk nana hmangaihna zawng zawng nena a tui tui barh che a, duat taka tuisik emaw i chak zawnga piang tulh che a, enkawl che kan duh ve ngawih ngawih asin. Mahse, chu te chauh pawh phalsak kan ni si lo. Min dai dang tu Covid nineteen hripui chu kan tawn tlang rual a ni mawlh si lo. I tuar kha a na lua a ni e ti raw? Mu leh mal nei lova bawih sawm tu che nghaka i zal tur te hle hlei kha suangtuahna ramah pawh kan mi thla ngam dawn em ni? Vei tam min velnawn tu chauh a ni dawn a nih hi ti raw? I hmangaih te hian maw i tel lova hnim ruai kan runrianga i chin ngaichangin dam taka i lo let leh hun tur suangtuahna chauh kha kan beiseina eng nih chhun a nia. Mahse, mumang mai ni se kan tihnawn fo tawh tur kan hnenah i awm ve ta lo tih thu hriattir kan ni zawk ta a nih kha. Khang teh hrep, mal taka tuar tura thlah tu che hian i lei taksa. Nunna nei tawh lo hi chah pawh kan chah ngam dawn em ni? Dawih zep min tiin min dem viau pawh ni la, kan dem hauh lo ang che. Dem ngam tur che pawh kan ni dawn em ni le? Kan tana i hlutna vawi tam i lantir hnuah keini chuan i hun hnuhnung berah pawh i tan enge kan tih ve? Mahse, hmangaih chantu chu kan ni ve si a tiraw? Ni e, kan hmangaih mal leh khaw har taka damna run beltu chu na tuar leh tawh ngai lo turin a kal ta an ti a nih chu, in lo hmu em? Khaw har leh mal ngawih ngawih a thlafam tum kawng zawh tura kan thlah liam tak kha thei ni se famkhawpuiah tal a mal bik lutuk loh nan, Keini a chhungkua amah hmangaihtute hian Lenrual kima thlahna par thi leh zai rimawite nena a rau thlain ropui taka famkhua a lawi thleng a thlah ve kan nap a sin. Mahse kan hmangaih kal ta ve kha zawng a van duai em a, a hneh ngai loh tur natna hripui hlauh awmin a man a ni si ale. Khuarel dan rual a ni lo ve tia thinlaina vawng vawng damtir tumin Thihna run thlak pawh van Lalpa ruat a lo ni e, tiin lunglai dam lo chungin damluih kan tum a tul kum khua tawh dawn si a. Thiante u, hmangaihte chan tlukana hi mihring tan a awm lo asin. Vanram thleng tura kan thlah liam tak te ni mah se, mihring kan nih chung hi chuan thihna meuh pawhin a a nghawknat theih loh hring mi an awm dawn em ni? He Hripuileng hian i hmangaih ber kha dam chhunga hmu nawn leh ngai tawh lo turin a lak bosak thei che tih i hria tiraw? Thihna em zawng kan hmelmate tan pawha kan duh loh thil a ni a. Mahse, he Hripui hian i hmangaih, i laina kha a man ve nih chuan, Thil che ber, kan duh loh ber thil hi thleng thei a ni a, enkawl nana sum leh pai sen ngai chu sawi lovin lo dah tha rih pawh ni ila, khang kan sawi tak te kha i hmangaih ber i vui liam dan tur a ni dawn a ni. Chuvangin i hmangaih, i chhungkua te nen in him zawk nan mahni inah lo tawm hram hram ula, nang leh i chhungkua te chu khawharna hnehtu ni turin hun duhawm lo nei ngei ang che u. Chutih laiin hmun thenkhatah VLTF te demna thawm a lo ri ring ve hle a, VLTF ho ve hi a kutthlak hmang nihna duh khawtlanga inhawlh lawr peih satliah an nih hi thuneitu nih chak vang mai mai tiin thenkhat lungawi loh phun thawm ri a ring an ti a mi. Kan Zoram nuai mek tu he hripui darh zau zel tur veng tura thawktu VLTF te hi sual sa a hrin hring mi. Sualna chi kuichia a nih hnua nu chhul kawng ka keu ve tho te an ni tih kha theihnghilh bik lo la, a fungvuantu zawk an nih avanga dem leh deuh sawh phurh hi an bat a ni bik lova, mitin lungawina thlentu an nih beisei bik suh. Mah nihin lum kalsana feh chhuak, chhung leh khat te ṭih hial khawpa khawtlang tana mi inpe te an nih kha theihnghilh lo la. Heti zawng hian han ngaihtuah ve mah teh, mitling bik thlan chhuah. Inkaihhruaina dan felfai lutuk leh khirh tak hnuaia training zo chhuak ram vengtute mahin dem an hlawh chang a awm thin a. Mahse, he hripui vanga hmanhmawh hnuhsa ruma a tulna avanga din leh pawhkhawm chawp titiah nunau te an him zawk nana din chak taka hmalatu chu Hmun hrang hranga VLTF te hi an ni a ni lawm ni? He hri leng vanga van duaina in nang leh i chhungte chunga thla a lo zar ve ta a nih chuan maw? Then rual tha an kiam pharh ang a, mi nawlpuite thinhrik i hlawh dawn asin. Chutih hunah chuan i chhungkaw tana hmatawngtu chu he demhlawh VLTF ho ve mai mai te hi an ni dawn tih theihnghilh suh Thiante u, he VLTF hian chawimawina leh fakphutin chet a thawh lo va, ngaihhlut leh chawi san ngiatin tlawmngaihna a kaih lek hek lo. Chuvangin, i ram tan, i hmangaihte tan kan that tlanna ber tur kawng dapa fehchhuak veng tin ai awh task force te khawngaihin i inchhunglum atang tal chuan lo thlawp ve hram hram ang che aw. Nang leh i chhungte chu ram leh khawtlang tan Mi thawh hlawk ber lo ni ula, a kawng awlsam ber chu dan zawm a ni tih kan hriat kha. Thlirtute, in zavai chungah ka lawm em em a, nimin lamah he thu VLTF ho ve hi a tih hian ka thinlung a den dan a dirang riau a, heti hian phuai luai leh pawr fip fip in ka rawn tum tel chhuak ve leh phawng mai a ni a, a ngaihthlak dan min lo thiam sak leh mai a niang chu. Chuan video dawt leh ah a hmun ngaiah kan inhmuh leh ngei ka beisei aw, Hmeltha ho, ka lawm e.